Dan il-programm qed jittella' bil-għajnuna ta' Logo Graphics, Konstract Furniture, Vascas, Il-Qronfla, Francesca Attard Portelli u Mina. Int Min Int huwa produzzjoni mtella' mill-istudenti tal-Baċelerat fil-Midja fl-Istitut tal-Arti Kreattiva fi ħdan l-MCAST.
Insellmulkom u nilqgħukom għal Int Min Int speċjali f'dan iż-żminijiet tal-Milied. Illum għandna erba' personalitajiet mix-xena lokali, kollha kantanti u ħa naraw ftit flimkien kif iqattgħu dan iż-żminijiet tal-festi.

Nilqgħukom f'Int Min Int. Illum, kif għedna, ħa nkunu qed niddiskutu ftit kif inqattgħu ż-żmien tal-Milied mhux biss mal-familja imma wkoll mal-ħbieb. U magħna fl-istudio ħa nilqa' magħna minnufih l-erba' mistednin tagħna, għandna lil Joseph Refalo, Kantant, kollha kantanti, imma attur ukoll fi Bipu Għedewwa, Michela Dalli li hija kantanta u kif ukoll tieħu sehem f'Santa Monica u kienet tieħu sehem f'Dreams qabel, Michela Galea, kantanta wkoll u attriċi bravissima fi Bipu Għedewwa u l-aħħar u mhux l-inqas Clive Muscat, kantant u jieħu sehem ukoll f'Ta' Taħt Fuq kif ukoll Katrina. Kif intom? Tajjeb ħafna. Grazzi ħafna talli lqajtu l-istedina tagħna. Tajjeb li ngħidu li Joseph anki magħruf li dejjem jiġi naqra tard u anki anki għal dan il-programm ġie naqra tard. Kif imbagħad l-iktar waħda jew wieħed puntwali hija? Din ta' ħdejja. Però biex inkunu għedna kollox, Joseph iżomm il-grupp naqra magħqud u dejjem jorganizza l-affarijiet għalikom, mhux hekk? Tajjeb, kif tafu l-Milied hija festa marbuta ħafna mal-familja, ma' dawk li nħobbu nqattgħu ħafna żmien magħhom, xi kultant il-ħbieb kif ukoll dawk li forsi ma nafuhomx imma għal dan iż-żminijiet, f'żminijiet tal-festi kollox jgħaddi nkellmu 'l kulħadd u nipprovaw nfirħu nferrħu dak li jkun. Ħa ngħaddu ftit għal dan il-feature ħa naraw ftit flimkien ftit fatti dwar il-Milied.
Fis-sena 1867, l-industrijalist Amerikan Sur Fairbanks tant ġie ispirat meta sema' lil Charles Dickens jaqra l-ktieb tiegħu A Christmas Carol li f'jum il-Milied għalaq il-fabbrika tiegħu, bagħat lill-ħaddiema d-dar u thom dundjan kull wieħed. Il-gwerer huma xi ħaġa li jġibu tbatija u dwejjaq, imma l-Milied jaf jagħti nifs u jġib ftit ferħ anki fi żmien hekk ikrah. Hekk ġara fl-Ewwel Gwerra Dinjija, fil-Milied tal-1914, is-suldat Ingliżi u Ġermaniżi, bħala sinjal ta' gratitudni u paċi, waqfu jiġġieldu bejniethom, qasmu r-rigali u lagħbu logħba futbol. L-istess ġenerożità narawha fit-Tieni Gwerra Dinjija, hekk kif il-poplu Norveġiż minn din il-gwerra 'l hawn beda jagħti siġra tal-Milied lill-poplu Ingliż biex jarmawha fi Trafalgar Square bħala sens ta' gratitudni għall-għajnuna tagħhom fil-gwerra. Fil-ġurnata tal-lum, is-sens ta' ħbiberija u ġenerożità tidher anke f'Malta. Dan narawh fl-ammont kbir ta' donazzjonijiet li l-poplu Malti jagħti kull sena, l-għada tal-Milied, fl-Istrina. Fil-fatt l-ammont ta' flus miġbura għal Malta Community Chest Fund jiżdied kull sena u saħansitra fl-2015 inġabru aktar minn 4 miljun euro. Il-girlanda nsibuha armata mal-bibien u t-twieqi f'ħafna mid-djar tagħna fi żmien il-Milied. Fil-kultura pagana, sal-lum il-ġurnata, il-girlanda ħadra tirrappreżenta t-twelid mill-ġdid tar-rebbiegħa, u fl-Iżvezja kienu jżidu magħha x-xemgħat li jissimboliżżaw lix-xemx. Dan kien sinjal ta' tama. Għax dak li jkun, qiegħed jittama li r-rebbiegħa ma ddumx ma tiġi. Fl-Avvent, din il-girlanda tintrama b'erba' xemgħat bħala simbolu tal-erba' ġimgħat tal-Avvent, iżda din, fi żmien il-Milied, turi sinjal ta' merħba u ħbiberija.
U la, l-girlanda turi merħba u ħbiberija, ħa nkunu qed nużaw il-girlanda hawnhekk fl-istudio illum biex insiru nafu ftit il-mistednin tagħna. Ħa nitlobkom tieħdu boċċa kull wieħed, ma nafx min irid jibda. Ma' kull boċċa hemm numru assoċjat mal-mistoqsija, ħa nkun qed insaqsikom ftit domandi. Immorru naqra 'l bogħod, in-numru erba'. In-numru erba'. Mela, ħa nibdew bir-reżoluzzjonijiet. X'għandkom reżoluzzjonijiet din is-sena? Qabel ma naqilbu għal sena l-ġdida, dan huwa żmien li nibdew naħsbu fuq ir-reżoluzzjonijiet. Joseph, naħseb tiegħek tkun li tibda tiġi fil-ħin.
Ma dik kull sena tkun hekk. Li jittewweb inqas forsi? Jittewweb inqas.
Per eżempju, eh, meta jittewwe? Ġurnata kollha. Ġurnata kollha.
Le, la ħares, le, le. Imma, imma per eżempju, nkun il-kant jew hekk nkunu xi lezzjoni tal-kant, kollha ħafna lezzjonijiet ma' Clive. Nkun war ġurnata xogħol, tifhem, u nkun f'xi seba ta' flaxija. No nibda nittewwe fuq għadli. Però mhux skuża, għax jiena immur il-lesin tal-kant wara x-xogħol. U xogħol ma nittewwe. Kemm torqod allura, Joseph? Le, ma jien bniedem li qabel nofsilejl ma norqodx. Hija hija xi ħaġa li nidħol fil fis-sodda ġifieri nipprova norqod però ma jirnexxilix. Ġifieri naħseb li għalhekk li mbagħad norqos norqod inqas ħin u nkun għajjien aktar, tifhem? Però Allura s-sebgħa kmieni għalik. Jekk X'inhu? torqod f'nofsillejl, is-sebgħa pjuttost kmieni. Pjuttost kmieni, jien m'iniex a morning person, ġifieri mhux faċli li nqum filgħodu għax-xejn. X'taħsbu allura għandha tkun ir-riżoluzzjoni ta' Joseph? Naħseb dik li jasal fil-ħin. Eh, li jasal fil-ħin.
Ħaterġa tagħmilha u żomma forsi ġewżi. Kull sena, kull sena nagħmluha.
Jalla nżomma, kont qiegħed sejra ħjar ta' dis-sena. Kemm? Kien hemm. Ħames minuti.
Issa jien għandi l-mobile, qiegħed il-mobile tiegħi qiegħed

U anke meta ltqajna ħabba ħabba il-meeting.
Il-meeting u l-feature. U l-meeting u l-feature.
Jiena kont sija qabel. Il-feature le, il-feature kont fil-ħin. Il-feature kien fil-ħin imma. Feature kont fil-ħin.
Ir-riżoluzzjoni ta' Michela x'għandha tkun jew għandek waħda lesta? Le ta, imma dejjem nipprova ngħid ħa naħseb xi ħaġa. Nkun naf li mhux ħa nżommha fis-sens għax pereżempju dejjem ngħid ħa nsib naqra iktar ħin għalija taf kif fil-ġurnata. Ma tantx irnexxieli. L-oħrajn x'taħsbu?
X'għandha x'tagħmel taħsbu riżoluzzjoni? Il-Mikela.
Kemm jista' jkun? Għax ġieli tkellima. Issa kellem l-istonku di Mikela. Għax tkellima u tgħidlek. Eh? X'inhi? Eh? X'inhi?
Eh? eh? U ddum tajt, nispjegolha xi ħaġa u tagħmel nofsija. Forsi Mikela ma tkunx qed tittewweb imma jkollha. Le, le, ma turih.
Għax jiena magħrufa, aħna l-indien fil-qamar.

Jien ngħidlek il-verità lanqas lanqas għax qatt ma nżommhom. Forsi nikol ftit inqas, għax jiena persuna nħobb nikol ħafna. Iva, smajt. Nikol kemm nikol qatt ma nixba'. Smajt, smajt. Mhux ikollna xi ħaġa marbuta ma' l-ikel. Mhux nikol imma nikol ta' healthy imma nikol ħafna. Kwantità.
Ta' kwantità, forsi. X'taħsbu taqblu ma' resoluzzjoni? Żgur.
Żgur, 100%. Malajr malajr, Clive? Naħseb li forsi forsi nżomm ma' healthier lifestyle. Ukoll. Forsi naqra exercise għax. Ma tantx insibu ħin, allura forsi nsibu naqra ħin għal dak. Tista' tikkombina forsi ma' Michela wkoll. Nistgħu.
Nistgħu. Tajjeb, taqblu mar-reżoluzzjoni? Naqblu, naqblu.
Tajjeb, ħa nitlob lil xi ħadd ieħor jieħu boċċa. Ħa noħodha jien.
Mela. Numru tnejn. In-numru tnejn.
Fuq ir-rigali. Min jaħseb l-ewwel għar-rigali ta' xulxin?
Ma nafx, ma tantx niddiskutu. Joseph, inti naħseb Lejlet il-miliet tibda tagħmel. Dis-sena jista' jkun. Le, imma imma is-soltu, is-soltu nippjana minn qabel, ġifieri nkun naf x'ħa nixtri l-persuna, però ma jfissirx li nkun xtrajthom, ġifieri nkun naf x'ħa nixtri. Il-ħsieb hemm hu.
Naf bl-eżatt, jien basta nkun naf x'ħa nixtri, il-post inkun naf fejn għandi mmur u nsibu.
Però ma tnippjana, għax jien naħseb kulħadd jispiċċa jippjana il-ħin li trid tmur biex tipparkja, biex toħroġ. Għax huwa ħin li hija kif taqbad tgħid taħlih minn xi ħaġa oħra. Ġifieri tippjana, tippjana hija xi ħaġa sabiħa ta' wkoll. Ġifieri min jaħseb l-ewwel taħsbu għar-rigali.
Ife, jiena jiena Kull sena nniżżel l-ismijiet fuq id-dajri biex meta nixtri rigal nittikkja. Inkun Kemm int organizzata.
Iva. Daqshekk din organizzata. Organizzata.
Tajjeb.
Mikela. Kemm il-darba li jien u Mikela fil-Milied niftehmu l-ġurnata, ngħidu nagħmlu Christmas shopping, nixtru ħaġa għalina. U mbagħad nixtru. Sintendi.
Doppina l-ewwel.
Mhux hekk. Imma ġieli eżempju jiena nixtri xi ħaġa l-mommy, ngħidha lil Mikela tgħid. Aha. Għall-pariri.
Iva.
Tajjeb. Clive.
Jien għandhom biex nagħżel x'ħa nixtri. I mean, inkun per eżempju jiena nirringrazzja l-bambin li f'Diċembru jiftu per eżempju l-ħdud, il-ħwienet. Ara, il-Ħadd tkun l-unika ġurnata li jkolli free u ngħid ara ħanibda ndur ftit u mill-bidu qisu ta' Diċembru hekk nibda ndur biex nara x'ħa nagħżel għax indum biex nagħżel għal min ħa nixtri. Fis-sens, jiena nkun nixtieq li dak li ħa nagħti kieku ħa naqalgħu jiena jogħġobni, fimt? Allura dik Tajjeb, ara jien naf b'xi ħadd żgur li jaħseb qabel kulħadd biex jixtri rigali għax minn hawn ftit ieħor ħa ngħaddu ħa naraw feature flimkien li għandu x'jaqsam ma' Santa Claus u mal-isfida li jmiss però dak kollu minn hawn ftit ieħor. Nilqgħukom lura fil-programm u kif wednikom qabel ir-riklami ħajkonna sfida l-ewwel waħda għal-lum li hija marbuta ma' Santa Claus. Li ħa jiġri huwa dan ħa nitlobkom tingħaqdu f'żewġ timijiet differenti. Ejja Mik. Michela lesta l-kompetizzjoni, ħa xammar il-kmiem. Qaluli li Michela l-iktar waħda kompetittiva fostkom. Le, mhux kompetittiva. Tidħol għaliha.
Tidħol.
L-isfidi jogħġbuha, jogħġbuha. Tajjeb, tajjeb.
Mela, li ħa jiġri huwa dan, ħa nkunu qed nurukom sett ta' ritratti ta' personalitajiet lokali kif ukoll barranin, tajjeb, u dawn il-personalitajiet ħa jkollhom beritta ta' Santa Claus kif ukoll id-daqna. Ħa jkollkom minuta u nofs biex tippruvaw taqtgħu min huma dawn il-personalitajiet. Tajjeb, mela, min min ma jirrispondix id-domanda tajba il-ritratt f'dan il-każ ma jaqtax ir-ritratt jgħaddi għat-tim l-ieħor biex jirrispondi. Tajjeb, min se jibda?
Aħna.
Tajjeb.
Fdi, pretendejt li ħatajni. Inti, Mikela. Sakemm nirrankaw. Sakemm nirrankaw. Tajjeb, mela l-ħin tagħna ħajibda minn issa ħanaddu għall-ewwel ritratt. Issa għandkom idea? Eh, l-idea ma. Idea.
Le, mhux Malti.
Nistantikom ftit ħin f'żar. Isa? Ħajkolli ngħaddi għat-tim li jmiss. Iva, fil-fatt mill-ewwel Tom Cruise mela punt għal Clive u Michela, ħanaddu għal tieni ritratt proset. Mela, eh. Eh, issa però ħajkolli ngħaddi għal Michela u Clive.
Beyoncé.
Beyoncé proset. Michela diġà rrankat. Eh. Tielet ħajnati priorità lilhom, mela tielet ritratt Michela u Clive.
Nafuh. Ħamsa, erba, tlieta, tnejn, wieħed. Għanna d-dwal tim li jmiss. Barack Obama.
Proset, u dak huwa Barack Obama. Daq tisir ex-president issa. Għanna d-dwal ritrat li jmiss. Mela se jirrispondu Joseph u Michela. Dik Michela.
Dik Michela. Dik Michela.
Mikela dik.
Għana raw fik bil-fatti. Mikela, tajjeb li najdu Mikela u marfiċ li l-nifisa. Tajjeb, ħafna mela punti uħor għal Joseph u Mikela. Għana dwar ritrat li jmiss. Glenn Vella.
Glenn. Tajjeb, proset punti uħor għal Clive u Mikela, dak u Glenn. Mela, ritrat li jmiss.
Clive, Clive. Oh.
Le, aħna kien misna Clive għadnija. Clive, ħajkolli nagħti punt lilu. Clive għal menu għaraf li l-nifsu. Ħanaddu għall-aħħar ritrat qabel ma jiskad il-ħin. Oh, ok, ekku, dik kienet Pam, nsalmula minn hawn naf li tagħmel parti wkoll mill-laqda tagħkom li. Eh, Il-vocal coaches tagħna. Il-vocal.
Pamela u Glenn. Ok, nsemmu hawn ħafna minn hawn. Mela, f'dik l-isfida hekk fil-fatt ġejtu erba' punti għat-tim ta' Michela u ta' Clive kif ukoll le, tliet punti għal Joseph u Michela. Jiġifieri f'di jirbħu l-iktar tim forsi kompetittiv li jħobb iċ-challenge. Tajjeb. Sabiħ li f'dawn iż-żminijiet ninaqdu ħafna mal-ħbieb u kif ukoll mal-familjari tagħna Però importanti li naħsbu wkoll f'dawk in-nies li forsi ma jkollhomx ma' min iqattgħu iż-żminijiet tal-Milied jew forsi qed ikunu qed ibatu. Il-mistednin tagħna hawnhekk għamlu ġest verament nobbli u flimkien mal-istudenti tal-MCAST marru jżuru San Vinċenz de Paul. Ejja naraw ftit flimkien x'għamlu.

bħal esperjenza kienet ħelwa ħafna fis-sens li dejna nitkellmu magħhom u bdew jiftakru eh, l-esperjenzi tagħhom meta kienu iżgħar u l-mod ta' kif kienu jiddevertu fi żmien il-miliet.
U spikka ħafna il-karattru tagħhom għax tarhom kwieti, mbagħad jibdew iparlaw ma jqfux, mbagħad minn beda jkanta, ġifieri kull persuna kellha dak il-karattru partikolari. Jiena mirajt ħafna lill istaff hemm ċertu għaqda bej ir-residenti u l-istaff, jekk hemm dik il-bond li vera inspiratni. Ħafna, ħafna.
Oġobni l-fatt li b'naqra ta' ta' barnuża, b'naqra ta' talenti żgħar li forsi ikollna bejnietna u naqra ta' ħin li stajna nagħtu, ehm, tajni għaw tbissima, ġifiri biex xi ħaġa faċli li ssib ħin matul il-ġurnata u tiltaqa' ma' familjari tiegħek li jkunu residenti f'dawn it-tip ta' djar ehm, u tiġi tgħidilhom hello

Issa, issa. Għax qed nitkellmu kemm atmosfera ħelwa. Atmosfera tal-miliet. Ma sofejdu wkoll.
Xaxar. Mela. Sabiħ xi żmien. Għadu. Għadu sabiħ. Għadu. Jew ħafna minnhom ma jibqalhom inħadd ukoll fil-familja tagħhom. Importanti li nsibu dak il-ħin li eh, fis-sens eh, niftakru fihom, fis-sens ġejdu. Infatti meta staqsejn jom għal min jibdu jsellu, l-ewwel ma semgħu kienu familjari tagħhom. Eżatt, eżatt.
Neputijiet. Neputijiet hemm kien bużna hemm minn ġeġġa u bużnanna. Mela, mela.

Nirringrazzjaw hemmhekk lill-mistednin li għażlu naf li l-ħin huwa limitat ħafna, jiġifieri napprezzaw li għamiltu dal-ġest sabiħ mar-residenti ta' San Vinċenz de Paul, però nixtieq nirringrazzja wkoll l-istaff kollu hemmhekk li jaħdem matul is-sena mhux biss dawn iż-żminijiet b'ċertu dedikazzjoni. Mela wara dak il-feature ħa ngħaddu għal diskussjoni, ħa nitlob lil xi ħadd jagħżel boċċa oħra jekk jogħġbok mill-girlanda.
In-numru wieħed. U Mikela għażlet in-numru wieħed. Mikela, tiftakar ir-rigal li tawk sħabek sentejn ilu jekk tawk? Tiftakar x'kien?
Issa sew tal-miliet. Iva.

Tiftakarx tawk sħabek sentej ilu? Jekk niftakar sew, Joseph kien tani ritratt b'wieħed mis-selfies tagħna. Ħelu. Ġo frame. Ġo frame. Tajjeb, fejn għadda l-frame illum? Ehm, fl-istadi tiegħi. Tajjeb, iżomlu kumpanija mela Joseph il-ħin kollu. Ehm, Mikela, tiftakar? Eħe, Mikela kienet tatni frame, ehm, inħobb il-roza, il-kulur roza, u kienet tatni frame roza bisimna minna lija taħt, eħe, għandna simna taħt u bir-ritratt tagħna. Ukoll, biex iżomm il-kumpanija lil xulxin. Tajjeb, Joseph? Jien naħseb l-iktar, l-aktar rigalett niftakar però meta ġew għandi, imma kien fi żmien il-Milied ukoll, ġifieri aktar inbejjed, jien nħobb ħafna l-inbid. Eh, tajjeb. Ej, ej, inbid.
Rigal fin, mela. L-ikel. Li kollu. Importanti li ma nfil kollu l-Mikela Għalja. Għala, għala, għantkom it-tnejn. Mikela tħob li Importanti li qabel jaslu l-mistednin l-oħra tkun ġakilet li kell. Tajjeb u koll.
Dabarom hemm, tentazzjoni għalija tentazzjoni. Tajjeb, ħanitlobkom taddu għall-aħħar boċċa malaj xi ħadd.
In-numru tlieta. In-numru tlieta. Clive, ħa nsaqsi lilek. Kieku kellek tagħmel party għal reċta tal-Milied, lil min, lil wieħed minn sħabek, mhux lilek, xi tqegħedhom? X'party tagħżel għal sħabek u għaliex? Imma, I mean, presepju jew hekk, jiġifieri. Eżatt, immaġina.
Joseph ħabba Giuseppe, hu. Joseph ma' Giuseppe. Michela naħseb għandha l-wiċċek naħseb tal-Madonna.
Ok, għalix? Eh, kaxi. Eh.
Innoċenti, tidher innoċenti, għajsi. Ok, u Michela?
L-għaġeb. Le, waħda mir-rejiet, u.
Tajjeb, għaliex? Eh, għax għandha għandha l-wiċċ ta' nobbli hekk, taf kif? Eh, jisaħħi Michela. Ħadna promotion. Ejju. Tajjeb, u inti? Jien noqgħod il-bambin, u. Eh, tajjeb.
Il-problema is-sajz tal-maxtura.
Tajjeb, mela, minna u ftit ieħor ħankun qed intikom parti differenti għax ħadd tkunu qed tagħmlu l-parti tal-kokijiet. Alright, ħa jkollna sfida li jmiss li għandha x'taqsam mal-muffins, però dak kollu ħa jsir minn hawn ftit ieħor. Ibqgħu magħna.

Nilqgħukom lura għall-programm u kif għednilkom qabel il-break, dawn il-mistednin li għandna għalikom illum lesti għall-isfida, Joseph u Clive b'għajnejhom mgħottijin, ħajkolkom minuta u nofs, għandkom l-għajnuna ta' Michela u Michela, ħajkolkom minuta u nofs biex iżżejnu l-cupcakes, il-muffins, b'tema kemm jista' jkun tal-Milied. Tajjeb? Il-ħin tagħkom ħa jitlaq minn issa. Tlaqna! Michela tidher inkwetata.

Mhux l-għajn li tiekol f'dan il-każ. Kera tidher naqra ppanikjata. Ta' qed tħoss iċ-ċaflis. Isa. Issa ħan tella fejn hemm. U l-ħin tagħkom jispiċċa hawnhekk. Ifqu, ifqu. Tajjeb, Clive tista' tolli ftit il-blindfold inti wkoll, Joseph forsi tista' tgħinu wkoll, Michela. Ma naqax miegħu jien. Ifimni.
Insomma.
Mikela u Joseph għamlu ħamsa, intkom għamiltu erba, ma nafx il-bobbles tal-Christmas tree, il-boċċi som waqaw jew edin fuq naħa, it-tim liħor Mux ħazin, ftit fira dik, ma jħobbon plejn, allora ma rittux. Zgur, u da plejn ħafna kien u kol fil-fat. U da. Tajjeb, għara xħan għajdilkom xħan għamlu, għaddu għal dan il-feature, fej għan għaraw, għan għallu fidej l-esperti għal il-kok Manuel Aquilina li joġbu jiġi maħna fl-imkiema l-studenti tal-Media Cast u ma Santa Claus ta' Malta marru ċentru tal-Onkoloġija, Mater Dei, ħa naraw ftit x'għamlu sabiħ. Peress li l-mistednin tagħna fl-istudjo ma tantx inqalgħu fit-tiżin tal-ħelu jien ġibt l-esperti miegħi. Illum għandi l-Manuel Aquilina flimkien ma' Santa Claus ta' Malta qegħdin l-Isptar tal-Onkoloġija ħa nferrħu ftit l-istaff mediku hawnhekk. Tlaqna. Għedin f'Day Ward 1 ħamur nagħtu sorpriża l staff mediku hawnhekk ħanaraw x'ħatkun ir-reazzjoni tagħhom tlaqna. Anki lilkom ta' xogħol kollu li tagħmlu mhux f'dawn żminijiet tal-festi biss imma matul is-sena kollha. Grazzi. U l-milit it-tajjeb.

Jekk stajtu tindunaw dal-word vera mżejjen u preparati daw in-nies hawnhekk għall-Milied. Ħankomplu nduru ħanaraw min iktar nista' nsibu.

biex tħallu fidej l-esperti fejn jitlu l-muffins u t-tiżjin u anki r-riħa kienet taqsamlek qalbek. Minn hawn nixtieq nirringrazzja ħafna lil Manuel Aquilina kif ukoll il Santa Claus ta' Malta li ġew miegħi u morna fl-isem l-istudenti nqassmu ftit muffins l-istaff mediku kollu tal-Isptar tal-Onkoloġija. Nixtieq ngħidilkom ukoll hemm ftit intervisti interessanti immens li ħa nkunu qed intellgħuhom fuq il-Facebook page tagħna tal-MediaCast. Kemm titlu MediaCast empty, hemmhekk tistgħu taraw dawn l-intervisti esklussivi behind the scenes u nħeġġiġkom tagħmlu like u share. Nixtieq Ukoll nirringrazzja lil Vasquez Jewellers li llum tana rigal bħala apprezzament lilkom talli ġejtu u għentuna f'dan il-programm. Nixtieq nirringrazzja wkoll lil Francesca Attard Portelli tal-makeup tiegħi kif ukoll tal-mistednin tagħna. Nixtieq nirringrazzja fl-aħħar u mhux l-inqas il-lecturers ta' hawnhekk il-Prinċipal kif ukoll Mister David Tanti u l-istudenti kollha tal-MediaCast. Ma fadalli xejn ħlief ngħidilkom il-Milied it-tajjeb u s-sena t-tajba 2017. Niltaqgħu s-sena d-dieħla. Ciao ciao!

Konstract Furniture, għall-għamara tas-sett, il-qronfla, għat-tiżjin tal-Milied, Francesca Attard Portelli, għall-irtokk, bi prodotti Mina. Vascas, għar-rigali tal-mistednin.